Garaşsyz, Bitarap ýurdumyz Konstitusiýanyň we Döwlet baýdagynyň güni mynasybetli guralýan goşa baýram belledi. Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow paýtagtymyzdaky Konstitusiýa binasynyň we Baş baýdagynyň ýanynda milli senenamamyzda möhüm orun eýeleýän şanly seneleriň hormatyna guralan dabaralara gatnaşdy.
Ir bilen hormatly Prezidentimiz Köpetdagyň etegindäki gözel künjekleriň birinde ýerleşýän Konstitusiýa binasyna geldi. Şu ýyl Watanymyzyň taryhynda örän uly ähmiýeti bolan Esasy Kanunymyzyň kabul edilmeginiň we mukaddes Tugumyzyň esaslandyrylmagynyň otuz ýyllyk senesi bellenilýär. Döwlet nyşanlary halkymyzyň sarsmaz bitewüligini, onuň parahatçylyk, ynsanperwerlik, hoşniýetlilik we döredijilik ýaly asylly ýörelgelere üýtgewsiz ygrarlydygyny alamatlandyrýar. Şanly sene mynasybetli bu ýerde Türkmenistanyň Döwlet senaty ýaňlandy.

döwlet esaslarynyň we onuň demokratik ýörelgeleriniň bitewüligini, halk häkimiýetliliginiň köpasyrlyk we häzirki döwürde mynasyp derejede dowam edýän däplerini alamatlandyrýan Konstitusiýa binasyna ajaýyp gül dessesini goýdy. Soňra Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow we Milli Geňeşiň Mejlisiniň Başlygy Mämmedowa Konstitusiýa binasyna gül desselerini goýdular. Şeýle hem, dabara gatnaşyjylaryň ählisi asyrlar aşyp gelýän dünýä nusgalyk ýörelgelere eýerip, ýurdumyzyň baş şäheriniň gözel künjeginde ýerleşýän Konstitusiýa binasyna gül desselerini goýdular. Munuň özi taryhyň dowamynda türkmen halkynyň milli gymmatlyklara hormat goýmak ýaly ýagşy dessurlarynyň häzirki döwrüň ruhuna kybap derejede ösdürilýändiginiň aýdyň beýanyny boldy. Hormatly Prezidentimiziň şanly senem mynasybetli türkmen halkyna iberen gutlagynda bellenişi ýaly, mundan otuz ýyl ozal milli we umumadamzat gymmatlyklarynyň esaslaryny düzýän ýörelgeler, demokratik taglymatlar, halkara hukugynyň kadalary bitewüleşdirilen Konstitusiýamyzyň kabul edilmegi baky jebisligimizi, ynsanperwerligiň belent maksatlaryna, parahatçylyk söýüjilige we dostluga ygrarlylygymyzy alamatlandyrýan Haly gölleri, zeýtun ballajyklary, bäş ýyldyzlar, ýarymaý şekillendirilen Döwlet baýdagymyzyň döredilmegi bilen, demokratik, hukuk we dünýewi döwletimiziň binýadyny pugtalandyrmakda aýgytly ädimler ädildi. Türkmenistanyň Esasy Kanuny adamy jemgyýetiň we döwletiň iň ýokary gymmatlygy höküminde kesgitläp, Raýatlaryň hukuklarynyň we azatlyklarynyň ygtybarly kepili, ýurdumyzda hormatly Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygynda amala aşyrylýan Watanymyzyň mundan beýläk-de gülläp ösmegine, ähli halkymyzyň bagtyýar hem-de abadan durmuşynyň üpjün edilmegine gönükdirilen durmuş-ykdysady özgertmeleriniň ygtybarly binýady bolup durýar. Häzirki döwürde ýurdumyzda demokratiýanyň we kanunçylygyň mundan beýläk-de berkidilmegine, adamlaryň hukuklarynyň we azatlyklarynyň pugtalandyrylmagy üçin umumy ösüşiň pajarlamagyna gönükdirilen ägirt uly işler amala aşyrylýar. Pederlerimiziň ruhy mirasymyz baradaky pikirleri we nesillerine wesýet eden Watany söýmek, oňa wepaly gulluk etmek, ynam, hoşniýetlilik we adalatlylyk ýaly asylly ýörelgeleri ýurdumyzyň Esasy Kanunynyň özeni düzýär. Häzirki döwürde Türkmenistan Garaşsyz ýurdumyzyň Konstitusiýasynyň kabul edilmeginiň otuz ýyllygyny bellemek bilen, paýhasly pederlerimiziň ýörelgelerine uly hormat-sarpa goýýar we ýurduň taryhynyň belentligine göz ýetirýär. Ýurdumyzyň Konstitusiýasy özüniň esasy ugurlaryny saklamak bilen bir hatarda, döwletimizde amala aşyrylýan özgertmeler durmuşyň ähli ulgamlarynyň sazlaşykly ösüşi nazara alnyp, baýlaşdyrylýar we kämilleşdirilýär. Häzirki döwürde ýurdumyzyň Konstitusiýasy özüniň düýp mazmuny, pelsepesi we adam hukuklary baradaky Ählumumy Jarnamanyň, Raýatlyk we syýasy hukuklar hakyndaky halkara resminamasynyň, Ykdysady, durmuş we medeni hukuklar baradaky halkara resminamasynyň esasy ýörelgelerini hem-de ugurlaryny özünde jemleýär. Kaşaň binanyň ýanyndaky meýdança dürli öwüşginli al-elwan güllere beslendi. Munuň özi merdana halkymyzyň Garaşsyz, Bitarap Watanymyzda, pederlerimiziň söýüp ýaşan topragynda erkin ýaşamak we öndürijilikli zähmet çekmek, häzirki döwürde döwletimiziň kuwwatyny has-da artdyrmaga mynasyp goşant goşmak bagtyna bolan buýsanjyny alamatlandyrýan görnüşlere öwrüldi. Şanly senleriň hormatyna guralýan dabara soňra paýtagtymyzyň günorta künjeginde ýerleşýän we bir ýüz otuz üç metr belentligi bolan üstünde erkana parlaýan Türkmenistanyň Döwlet baýdagynyň ýanyndaky meýdançada dowam etdi. Ak mermerli paýtagtymyzyň gözel künjeginde ýerleşýän belent başly baýdak sütüni şäheriň dürli künjeginden görünýär. Mukaddes Tugumyz halkymyzyň watansöýüjilik, Watana bolan çuňňur söýgi, belent döredijilik ruhy ýaly bahasyz gymmatlyklaryny alamatlandyrýar. Bu ýerde şanly senäniň hormatyna Türkmenistanyň Döwlet senasy ýaňlandy. Soňra hormatly Prezidentimiz belent başly Mukaddes Tugumyza ajaýyp gül çemenini goýdy. Döwletimiziň mukaddes tugy milli ýörelgeler, ruhy gymmatlyklar bilen bir bitewi sazlaşygy emele getirip, döwürleriň we nesilleriň arabaglanyşygyny özünde jemleýär. Şeýle hem paýtagtymyzyň baş bezegini öwrülen we halkymyzyň bagtyýarlygynyň, ýurdumyzyň abadançylygynyň esasy nyşany bolan belent başly baýdak sütünine Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow we Milli Geňeşiň Mejlisiniň Başlygy Mämmedowa ajaýyp gül desselerini goýdular. Soňra bu ýerde guralan dabara gatnaşyjylar asylly däbe eýerip, Döwlet baýdagymyza gül desselerini goýdular. Tutuş taryhyň dowamynda halkymyz milli Tuguna aýratyn gadyr goýupdyr. Paýhasly pederlerimiziň belleýşi ýaly, Adam terbiýesinden belli, ýurt baýdagyndan. Bu jümlede aýratyn çuňňur many bar. Hormatly Prezidentimiziň durmuşa geçirýän parahatçylyk söýüjilik syýasatynda giň halkara hyzmatdaşlygyna möhüm orun berilýär. Ýurdumyzyň mukaddes tugy, döwletimiziň Bitaraplyk, hoşniýetli goňşuçylyk, dostluk we sebitleýin hem-de ählumumy derejedäki netijeli gatnaşyklara bolan ygrarlylygyny alamatlandyrýar. Soňky ýyllarda Garaşsyz, Bitarap Türkmenistan düýpli özgertmeleri amala aşyrmak bilen, ösüşleriň belentliklerine tarap bedew wady bilen ynamly gadam urýar. Şunda ýurdumyz we onuň ak mermerli paýtagty syýasy, ylym-bilim, döredijilik, medeniýet ugurlary boýunça halkara çäreleriniň geçirilýän merkezine öwrüldi. Munuň özi ýurdumyzda parahatçylygyň, durnukly ösüşiň pugtalandyrylýandygynyň we dünýä ýurtlarynyň Türkmenistan bilen hyzmatdaşlyk etmäge bolan gyzyklanmalarynyň artýandygynyň nobatdaky beýany bolup durýar. Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe şöhratly pederlerimizden miras galan milli gymmatlyklara, asylly ýörelgelere hormat goýmak, olary häzirki döwrüň ruhuna kybap derejede ösdürmek işleri Döwlet nyşanlaryny şöhratlandyrmak we olaryň mertebesini belende götermek taglymaty bilen utgaşykly dowam edýär. Munuň özi ruhubelentligiň, sagdynlygyň, bagtyýarlygyň we nurana arzuwlaryň amal bolýan ýurt höküminde ykrar edilen Türkmenistanyň ähli ugurlar boýunça sazlaşykly ösüş ýoluna çendiginiň aýdyň beýany bolup durýar. Bu gün Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we Döwlet baýdagynyň güni mynasybetli baýramçyk dabaralary ýurdumyzyň ähli künjeklerinde giňden ýaýbaňlandyryldy. Baýramçyk dabaralaryna gatnaşyjylaryň ruhubelentdigi we şatlygy türkmen halkynyň hormatly Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygynda Döredijiň ýoly bilen ösüşiň belentliklerine tarap ynamly gadam urýan hem-de bagtyýarlygyň, nurana arzuwlaryň mysal bolýan ýurt höküminde ykrar edilen Garaşsyz, Bitarap Watanymyza bolan buýsanjynyň aýdyň beýanyny güldi.
Şu gün ýurdumyzda giňden bellenilýän Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we Döwlet baýdagynyň güni mynasybetli paýtagtymyzyň günorta künjeginde ýerleşýän Konstitusiýa binasyna we belent başly Döwlet tugumyza gül desselerini goýmak dabaralary tamamlanandan soň Gahryman Arkadagymyz ak mermerli Aşgabadyň merkezi künjeginde ýerleşýän Enäniň we çaganyň saglygyny goraýyş ylmy-kliniki merkezine geldi.
Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Aşgabadyň merkezi künjeginde ýerleşýän Enäniň we çaganyň saglygyny goraýyş ylmy-kliniki merkezine geldi. Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýurdumyzda çagalaryň sazlaşykly ösüşini ýola goýmak, şol bir wagtyň özünde eneleriň saglygyny goramak we berkitmek ugrunda döwlet tarapyndan yzygiderli alada edilýär. Bu ýörelgeler durmuşa geçirilýän döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biri bolup durýar. Hormatly Arkadagymyz merkeziň çagalaryň ýürek kesellerini bejeriş bölüminde döredilen şertler bilen tanyşdy. Gahryman Arkadagymyz çagalaryň ýürek keselleriniň öňüni almak boýunça amala aşyrylýan toplumlaýyn bejergileriň häzirki zamanyň ösen talaplaryna laýyk gelmelidigini, şunda lukmanlaryň hünär taýdan yzygiderli kämilleşdirilmelidigini belledi. Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministri Aman Nepesow merkeziň bölümlerinde bejergi alýan çagalara degişli lukmançylyk hyzmatlarynyň berilişi, aýratyn-da, hassa çagalary operasiýa taýýarlamak we operasiýadan soňky dikeldiş çäreleri boýunça alnyp balýan işler hem-de merkeziň mümkinçilikleri barada habar berdi. Bellenişi ýaly, häzirki döwürde ýurdumyzda ýürek operasiýasyna mätäç çagalaryň iki ýüz ýigrimisi bar. Bu gün endowaskulýar aortik sarp ediş serişdesi ýürek keselli çagalarda ulanylýan serişdeleriň iň täzesi we bejeriş üçin aýratyn ähmiýetlisi hasaplanylýar. Häzirki döwürde ýurdumyzda ýüz çaga daýanç-hereket ediş keseli zerarly degişli lukmançylyk kömegine mätäç bolup durýar. Gahryman Arkadagymyz çagalaryň irki ösüşi, olaryň saglygy bilen baglanyşykly meseleleriň oňyn çözülmegine, Howandarlyga mätäç çagalara hemaýat bermek boýunça haýyr-sahawat gaznasy tarapyndan yzygiderli alada edilýändigini aýdyp, ýurdumyzda çagalaryň hemmetaraplaýyn sazlaşykly ösüşi üçin zerur bolan serişdeleriň gönükdirilýändigini belledi. Gahryman Arkadagymyz saglygy goraýyş ulgamynda alnyp barylýan giň gerimli işleriň Türkmenistanyň Konstitusiýasynda jemgyýetiň we döwletiň iň gymmatly baýlygy diýip kesgitlenilen adamyň saglygy hem-de abadançylygy baradaky ähli taraplaýyn aladanyň aýdyň netijesidigini belledi. Şeýle hem hormatly Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky Howandarlyga mätäç çagalara hemaýat bermek boýunça haýyr-sahawat gaznasyndan merkezde bejergi alýan çagalar üçin Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň dört ýüz müň dollary möçberdäki pul serişdesiniň goýberiljekdigini aýtdy. Saglygy goraýyş we derman senagaty ministri bejergi alýan çagalar üçin zerur serişdeleriň ýeterlikdigini, operasiýa geçirilýän enjamlaryň häzirki zamanyň iň kämil enjamlarydygyny we olarda çylşyrymly bejergi işlerini amala aşyrmak üçin ýokary derejeli şertleriň bardygyny aýtdy. Bi enjamlarda açyk we ýapyk bejergi geçirmek mümkinçiliginiň bardygyny aýratyn bellemek gerek. Gahryman Arkadagymyz bu ýerde bejeri alýan çagalar üçin döwlet derejesinde alada edilýändigini, ýola goýulýan lukmançylyk hyzmatlarynyň has netijeli bolmagy ugrunda zerur serişdeleriň gönükdirilýändigini aýtdy. Şunuň bilen baglylykda, häzirki döwürde ýurdumyzda sagdyn durmuş ýörelgeleriniň pugtalandyrylmagy, aýratyn-da, eneleriň saglygynyň degişli derejede saklanmagy ugrunda zerur tagallalar edilýär. Hormatly Arkadagymyz, ilki bilen, eneleriň saglygynyň berkidilmeginiň wajypdygyna ünsi çekip, sagdyn ene bolmasa, sagdyn çaganyň bolmajakdygyny aýtdy. Şunda jemgyýetimizde ynsan saglygynyň berkidilmegi bilen baglanyşykly meselelere möhüm ähmiýet berilmelidir. Soňra Gahryman Arkadagymyz häzirki döwürde operasiýa edilmegine taýýarlyk boýunça lukmançylyk hyzmatlaryny alýan çagalar we olaryň Ene-atalary bilen söhbetdeş boldy. Biz Aşgabat şäheriniň ýaşaýjysy Durdyýewa Zöhre. Mähriban Arkadagymyz, Siz biziň çagalarymyza edip beren uly aladalaryňyza, atalyk aladalaryňyza ene ýüregimden köp-köp sagbolsun aýdýaryn. Siziň janyňyz sag, ömrüňiz uzak, işiňizde üstünlikli rowaç bolmagyny tüýs ýüregimizden arzuw edýän. Menem size bir goşgyjyk aýdyp beräýin. Aýdaly.
Sagtarra post seretsem

Halkymyzyň her bir raýatynyň saglygy barada galada bu gün hormatly Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygynda durmuşa geçirilýän döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biri bolup durýar. Ýurdumyzda ilatyň, şol sanda ösüp gelýän ýaş nesilleriň we eneleriň saglygyny goramak hem-de pugtalandyrmak, jemgyýetimizde sagdyn durmuş ýörelgelerini berkarar etmek ugrunda belent sepgitlere ýetildi. Şunuň bilen baglylykda, Gahryman Arkadagymyz howandarlyga mätäç çagalara hemaýat bermek boýunça haýyr-sahawat gaznasyndan degişli ýardam beriljekdigini belledi hem-de gyzjagazyň tiz sagalmagy baradaky arzuwlaryny aýtdy. Üstünlik arzuwlaýan arz etme, lukmanlarymyz ýok der. Zehady begenýän adam iň dünýäde aňrybaşy gerek däri-dermanlaryny Kömek edýär. Gowy bekme ýurdumyz bar, halkymyz bar agzybir. Arkadagly Serdarymyz bar. Inşallah bekme gowy bolar. Soňra Gahryman Arkadagymyz operasiýa edilmegine taýýarlanýan çagalaryň saglyk derejesi, olara edilýän lukmançylyk hyzmatlarynyň aýratynlyklary bilen tanyşlygyny dowam etdi. Salam. Salam Mähriban Arkadagymyz. Men Aşgabat şäheriniň ýaşaýjysy Nartäç Nurmyradowa. Mähriban Arkadagymyz biziň çagalarymyzyň saglygy üçin birnäçe mümkinçilikleri döredip, çagalarymyzyň aladasyny etýäniňiz üçin biz size ene ýüregimizden sagbolsun aýtýas. Siziň janyňyz sag bolsun, ömrüňiz uzak bolsun, tutýan tutumly işleriňiz elmydama rowaç alsyn. Oglum arkadagymyza bir goşgy aýdyp ber. Türkmen halky halallar ýigrendigi haramda ata babaň dessury edep barsi salamdar. Aýt oglum.
Gahryman Arkadagymyz bu ýerde bejergi alýan çagalaryň doly sagalýança gözegçilikde saklanjakdygyny we olaryň sagalyp, deň-duşlary bilen durmuşyň hözirini görüp ýaşamagy üçin zerur gollawlaryň beriljekdigini aýtdy. Gahryman Arkadagymyz ýurdumyzyň her bir raýatynyň arkasynda dag ýaly bolup döwletimiziň durandygyny, halkymyz üçin ýokary derejeli şertleriň döredilýändigini, adamlaryň her biriniň şol mümkinçiliklerden peýdalanmaga hem haklydygyny, hem hukuklydygyny aýratyn belläp, oglanjygyň tiz sagalmagyny arzuw etdi.

Siz etýän aladaňyz üçin men size köp köp sagbol aýtýan. Aý bala aý bala. Otur otur. Operasiýa taýýarlyk görmek boýunça lukmançylyk kömegini alýan çagalaryň ene-atalary ösüp gelýän ýaş nesilleriň saglygy hem-de sazlaşykly ösüşi ugrunda döwlet derejesinde yzygiderli alada edilýändigi üçin mähriban Arkadagymyza we Arkadagly Serdarymyza tüýs ýürekden hoşallyk bildirdiler. Mähriban Arkadagymyz Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe eziz Diýarymyzda Döwlet adam üçindir diýen şygary baş ýörelge edinýän döwlet syýasatynda adamlaryň saglygy, olaryň bagtyýar durmuşy barada kaladanyň möhüm orun eýeleýändigini belledi hem-de gyzjagazyň tiz sagalmagyny arzuw edip, olar bilen hoşlaşdy. Onda sag bol gyzym. Sag bol. Bolýa sag boluň onda. Bolýa sag bol. Alada etmäň her zada gowy bolar. Bolýa sag boluň. Bolarýa.
Soňra Gahryman Arkadagymyz ýurdumyzyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministri bilen çagalaryň irki ösüşi, olaryň saglygyny goramak we keselleriň öňüni almak boýunça bar bolan meseleleri ara alyp maslahatlaşdy. Hormatly Arkadagymyz keselleriň öňüni almakda maşgala lukmanlaryna möhüm ornuň degişlidigini belläp, olaryň işini döwrüň talabna alaýyk derejede kämilleşdirmegiň, keselleriň öňüni alyş çäreleriniň netijeliligini we lukmanlaryň dispanser gözegçiligini ýokarlandyrmak meseleleriniň möhümdigini belledi. Şunda hassahanalarda saglyk öýlerinde, tutuş halkymyzyň, ilkinji nobatda bolsa, çagalaryň we eneleriň saglyk ýagdaýy yzygiderli gözegçilikde saklanmalydyr. Şeýle hem, häzirki döwürde pandemiýa ýokanjy bilen baglanyşykly meseleler tomusky dynç alyş möwsüminiň ýakynlaşyp gelýändigini nazara alyp, ýurdumyzyň şypahanalarynda, dynç alyş merkezlerinde, aýratyn-da, Awaza milli syýahatçylyk zolagynda möwsüme taýýarlygyň derejesi barada pikir alşyldy. Bellenişi ýaly, bu ugurda ýörite toparlar döredilip, ýurdumyzyň şypahanalarynda we Awaza milli syýahatçylyk zolagynda degişli arassaçylyk we öňüni alyş işleri ýerine ýetirilýär. Şunlukda, olar tomusky dynç alyş möwsümine taýýarlanylýar. Ministr Gahryman Arkadagymyzyň başlangyçlary bilen saglygy goraýyş babatda ýola goýlan türkmen-german hyzmatdaşlygyny dowam etmek maksady bilen, lukmançylygyň dürli ugurlary boýunça lukmanlaryň bir ýüz ellisini Germaniýa Federatiw Respublikasynyň öňdebaryjy klinikalaryna hünär kämilligini ýokarlandyrmak we tejribe alyşmak üçin iş saparyna ugratmagyň Şeýle hem, häzirki döwürde dünýäde epidemiolog ýagdaýlaryň gowulaşýandygy sebäpli bu döwletiň Tejribeli hünärmenler gullugy bilen hyzmatdaşlygy dowam etmek işleriniň göz öňünde tutulýandygyny aýtdy. Hormatly Arkadagymyz bu hyzmatdaşlygy dowam etmegiň iki ýurduň saglygy goraýyş ulgamyny ösdürmekde we ilatyň saglygyny goramakda oňyn netije berýändigini göz öňünde tutup, ministriň tekliplerini goldaýandygyny belledi. Söhbetdeşligiň barşynda Aman Nepesow Arsman şypahanasynda dört ýüz orunlyk goşmaça binany gurmak üçin şypahananyň mümkinçilikleriniň ylmy taýdan öwrenilmegi babatdaky işleriň ýerine ýetirilişi, şeýle hem Daşoguzda köpugurly hem-de onkologiýa hassahanalarynyň açylyp ulanmaga berilmegine taýýardygy barada aýtdy. Mähriban Arkadagymyz ýurdumyzyň şypahanalarynyň, dynç alyş merkezleriniň, Awaza milli syýahatçylyk zolagynyň möwsüme taýýarlygy hem-de Daşoguzda dört ýüz elli orunlyk köpugurly we bir ýüz elli orunlyk onkologiýa hassahanalarynyň açylmaga doly taýýardygy bilen baglanyşykly maglumatlary hem-de lukmançylykda halkara hyzmatdaşlygy baradaky teklipleri Arkadagly Serdarymyza ýetirjekdigini aýtdy we saglygy goraýyş ulgamynda alnyp barylýan işlerde üstünlikleri arzuw edip, bu ýerden ugrady.
Şu gün Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan Diýarymyzda goşa baýram, goşa toý. Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we Döwlet baýdagynyň güni ýokary ruhubelentlik bilen giň gerimde bellenip geçildi. Şanly senä başlanan baýramçylyk çäreleri bagtyýar halkymyzyň göwün guşuny gandyndyryp, şatlygyna şatlyk goşdy.